Wɔde hye kronkron besi Kaot, na na prɛmpɛ na ɛkase. Ɛnnɛ mede mo aba a ɛyɛ adanseba a yɛreba abɛtwetwe nkɔmmɔ afa ɛyɛ wɔn adwuma a wɔtie wɔ ɔman Ghana ha. Yɛbaeɛ yɛate wɔn din a ɛda nnipa kyɛ sɛ obi biara rebu wɔn aba so amanfoɔ rebisa kyɛ sɛ ɛyɛ nsɛm pii na makɔ akɔyɛ obi a mefiri akwantuo mu aba na baabi a mɛfa biara yɛ sɛ adanse ba adanse ba no abusua na ɛwɔ sɛ metumi ɛbɛ fie na mebɛbusa ade korɔ nti a ɛda obiara no a wɔbɔ saa din no nti no maba abɛto ɛyɛ me nua panyin a adwuma no hyɛ ne nsa na me nua wei deɛ yɛsɛ yɛn nkyia because of yare kɔdi wu a bɛti no gyese yɛsɛ yi saa pepeɛpɛ na me nua apom te sɛ. ɛɛ nyankopɔn adom ɛne mo mpaebɔ nti yɛte ase yɛkɔ so so obi abɛn nso bɛyɛ fa. yɛda ɔbɔ adeɛ no ase na yɛatete mu din yɛwɔ ama no ne nyinaa no yɛte adanseba adanseba adanseba. na adanseba no betumi abɔ mu nkyerɛmu sɛnea ɛbɛyɛ a obi a ɔnte ase no betumi anya nea ɔnte ase yɛ. Oo, adanseba no, sɛ wote saa a, ɛyɛ nokorɛ. Na wobɛka sɛ, Ei, na ɛdi edin kakraka ara, egu adanse no ankasa yɛ puro. Na me nuabarima, ɛyɛ tiawa. Meyɛ adanseni ba. a mifi adanse ahokyere na boase kwan no so nti no mehwɛ sɛ Nyankopɔn ama m'adwen na mede rebie saa adwuma yi na ɔsɛ mehyɛ adanse animuonyam na mepɛ sɛ adanse din no so kɔ akyiri na adansefoɔ no hu sɛ yes ɔmo nso wɔ ɛba bi a wɔtumi abie ɔmo din mu ama ɔmo nti mehwɛ din na mese no ɛnyɛ saa deɛ a menkɔ no amanɔne anaasɛ menkɔ no akyirikyiri biara. Mɛne Adanseba Company Limited nti edin Adanseba three three nine Construction no na ɛsɛ deɛ ɛma no baeɛ no no ɛyɛ Adanseni ba Adanseni ba Adanseni ba na ɛma no yɛɛ saa na three three nine na ɛsɔ so ne three three nine ne deɛ ɛyɛ code kɛseɛ paa kyɛ sɛ Ɔdɔ deɛ ɛɛ ɛyɛ Nyankopɔn na ɛde maa me. Ah okay, sɛ ate ase. Na ɛɛ me wɔ amanɔne ɛba bɛduru Ghana, yɛatete mo din adanse ba adanse ba. Ɛɛ mo secret ɛne sɛn? Efisɛ mpɛn pii no wobɛteɛ yɛse obi de ɛɛ ne sika ama busuani sɛ wɔnsi dan ma no. Obeduu fie apatakora no, yɛmbɔɔ bi nsi hɔ mmaa no. Obi de ne sika ma kɔntraktani bi sɛ ɔnsi dan ma no. Obe, obekɔ, ɛbɛkɔ akɔwie akyire no, na obi dan mmom na wakɔ akɔtwitwa no mfonini de akyere no. Na ɛdeɛ bɛn nti na ama mo deɛ mo din no ɛda obiara ano a ɔreka?
Ɛɛm, ɛte saa pɛpɛɛpɛ. Edin no deɛ kyerɛ sɛ ɛkɔ akyiri, na ne nyinaa nso yɛ Ɔbɔadeɛ adaworoma. Nyansa a ɔde adom yɛn no, wohwɛ sɛdeɛ wɔn a wɔwɔ akwantuo mu, even Ghana ha koraa no, ɛnyɛ akwantuo mu nkoa, Ghana ha nyinaa, obiara brɛ. Ɛnɛ asase tɔ koraa no, me nua bɛma ɛnda fam. Me nso meyɛ obi a medwen nipa ho mɔ. Nti ne mehwɛ sɛ a ah, obi a te sika kɛseɛ paa tɔ asase na obi gyina snow mu, obi gyina wia mu ɛyɛ adwuma. na twa blocks kura ma me a na blocks to atwa no koraa no adan ne boate bi din nti ɔna meyɛ m'adwene sɛ no mɛtu me ho asi hɔ nom na ɔmo a ɔmo brɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo ba fie a anaasɛ daakye bi ɔmo nkɔkora bɔ mu a na ɔmo mmra bɔ mu no ɔmo bɛnya baabi di ɔmo ti ato na nkurɔfoɔ nyinaa no Ampa, wɔn sika a wɔde resi dan no, ɛbɛyɛ nokorɛ turodoo, ɛnkɔyɛ te sɛ, ɛɛ, o, wɔfa masi dan no awie, na yɛtwa obi pikya de sɛnde no. Enti me mɛtu me ho asi hɔ sɛ, no, sɛdeɛ wode wo sika bɛma me no, sɛdeɛ wopɛ no no, saa pɛpɛɛpɛ na mɛyɛ ama wo. Ɛnneɛ, woba yɛn kampani ha sei a, yɛne wo bɛsan kɔntrat. Biribiara, menkɔka sɛ kyenkyenaa bi a me ara. Fa wei mia me kɔtɔ wei mia me kɔtɔ wei me to ma wo aa Ɔno na ɛma abrokyirefo n'ani gye me ho no Me to ma wo aa oh Woaa oh Fa w'anwea bra Fa wo sei bra Na mmom ma no nyɛ papa Nti no ɔmo de ba saa na Adeɛ bia ɛho receipt wɔ hɔ Woaa nso tumi kɔtɔ ba Yɛde yɛ ma wo a Level sei na mede asɛnde wo Ɛnɛ nya ayi social media daroma. biribiara wontumi nka sɛ o efili fili gadoti maduru foundation gye na hwɛ ɛyɛ saa pɛpaapa na wo land nini wokɔ net sei level sei na aduru wode sika aba ɛɛm moma me nduru moma ne nduru window level yɛbɛyɛ ama no aduru ne level ne yɛtwa biribiara yɛ ne kwan so ne kwan so ne kwan so nti sɛ meyɛ saa no ma ɔmo saa no a na ɔmo ani agye nti obi koraa wɔ nhyɛm sɛ ah adanse ba deɛ sɛ mede me sika ma no nko ara sɛ ɔnyɛ project bi ma me a meda a na mada because ade na meyɛ meyɛ no n'akoa so n'akoa so n'akoa so n'akoa so nokoredie wom nkɔyɛ te sɛ o oh, um, metwa blocks no nsuo tɔɔyɛ ahono blocks no ɛna woka sɛ mentwa na ayɛ pekesee yɛ mmara kwan so sɛ mmara no di sɛdeɛ yɛkɔ contract no meyɛ ne in the way sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛmɛfo mu a wobɛtumi de magyina mmara kwan so Saa pɛpɛɛpɛ. Ɛnɛ contractors na bɛ bɛ ba no min sɛ obi din but onim adwene wɔ ne tirim to ɔbɛ sɛ ɔde ne nsa koraa bɛhyɛ mmara ase. Ba me me deɛ mede me sa me ne wo mmienu nyinaa yɛde nsa bɛhyɛ mmara ase. Me fom a fa me fa mmara kwan so nso fom a mede bɛfa mmara kwan so. Nti saa mmara kwan so no a ɛbaa mu saa ne ne sɛnea meyɛ m'adwuma ma ne yɛ fɛ no na ama amanfo wɔ baabiara adanse ba adanse ba adanse ba no.
Abusua akɔm ne mu nkyerɛmu. Ɛɛ wakyerɛkyerɛ mu kama. Nukuredie, ewiase deɛ nukuredie yɛ baako pɛ. So wodi nukurɛ ma nipa a, ɛma wo din no trɛ, ɛma wo din no kɔ anim. Ɛno nti na aburokyire a mewɔ, mebɛduru Ghana. Edin baako pɛ na mete wɔ ɛyɛ adansie mu ɛne adanseba. Na ɛ menua mpɛn pii no obi wɔ hɔ a nebotom nyɛ aburokyerɛfoɔ yi ɛɛ tɔ da bi wɔ hɔ a na yɛ sika no yɛboaboa no nkakra nkakra na sɛbi ayɛ dosopuo ansa na yɛtumi de ayɛ adeɛ. Nti no ɛɛ sɛ bi a wɔ adwuma a yɛ ɛteɛ no. Sɛ obi wopɛ sɛ obi pɛ sɛ wosi dan ma no anaasɛ woyɛ biribi ma no a, ɛɛ gye sɛ wɔatua full payment no ansa na ɛɛ wɔasi dan. Sɛ ebia mepɛ ebia abansoro, me nso me sika nso abansoro, ɛyɛ something something something million anaa billion. Gye sɛ matua sika no nyinaa toɔ sɛ ebom ansa na moahyɛ aseɛ ama me anaasɛ. Eh, motumi eh, yɛ me mmoa eh, yɛ biribi fa ho ma me. Oh, me nua bɛma me dase paa, ɛnyɛ huhuhu biara. Sɛdeɛ sɛ wo sika koraa yɛ one cedi koraa no a, mekae sɛ mmerɛ bi a atwa mu no, ne yɛhu sɛ obi si adan kakraka ne yɛm hyehyeɛ ne yɛbu sɛ yɛho sɛ eh, nti dan bɛtumi asi bi. Hmm. Ɛnna me mada Roma nti no, ɛdan si no koraa na ɛnyɛ hu biom. Obi tumi bɛtena ha wɔ se, ah, na sɛ ɛdan ne si no koraa ɛnyɛ hu because of nkyerɛkyerɛmu a mede maa no

yɛ nnuru hɔ nom nti menya aboterɛ na mempɛ five nka ho a wabu mu aba mu nti yɛ neɛ nte saa sɛ osika no a oh, anwea koraa na ɛbɛtumi aba yɛbɛakɔtɔ anwea no abrɛ ne ɛka kyerɛ sɛ wanwea no gu hɔ nom ebi wɔ hɔ mpo no a yɛhwɛ sɛdeɛ ne nipa no teɛ mpo a yɛtumi ka sɛ okay anwea wei ɛgu hɔ sei a ebi a ɛbɛyɛ ɛbɛsɛe anaa ɛbɛyɛ biribi sei nti yɛde twa blɔs ama wo Yɛtwa blocks ebia thousand woa wonya sika ebia month month anaasɛ two months time fa ho sika bra nti pressure biara ɔna wo so na wanyɛ no kakra kakra kakra saa nti always biara no yɛhwɛ the way a ɛne wo ntam ɛne nokwadie no teɛ no a yɛa yɛtumi biribi kakra ɛkɔ anim kakra ma ɔno anya aboterɛ nti aboterefoɔ no ne even Ghana hafoɔ no bi koraa wɔ hɔ nom a yɛyɛ project ma ɔmo koraa na that time no na afei na wɔyɛ adwuma ɛde sika ba ba ne yɛako yɛnim kakra ma no ne nyinaa no yɛbɛkyerɛ sɛ o oh, ok wokaa sɛ yɛnsi lɛnten ma wo ba yɛhwɛ paa yɛhwɛ wo sɛdeɛ woteɛ no a ɛka pɛ sɛ ɛduru ebia sei nti no yɛa yɛtoa so ama wo na mmom mmerɛ sɛe na abia bɛtumi de atua nti saa nɔma no nyinaa ɛyɛ adeɛ a ɛma nnipa no ani gye sɛ ɔne ɛbɛyɛ adwuma nti nyɛ sɛ ebia kyesɛ wonya sika kɛseɛ ansa na abɛsi dan first no nka tete na na ɛte saa base deɛ ɛte saa nti ɛma pressure biara mɛtɔɔ so deɛ ɔbɛnya biara no yɛde bɛdi bi ama wo nte wɔ nini nɛ sɛ wawie wo dan no na ɔbusa ho sɛ ei na ɛbaa ne sɛn na aka sɛ yɛ nyame adom ne adanse ba aroma wow abusua wei deɛ yɛ nyina yɛ nsɛmpa yɛ nyina yɛ nsɛmpa wei deɛ adanse ba Wo din ne wo honam sɛ yɛbɛda wo ase sɛ woatie ɛyɛ yɛn a anaasɛ wɔn a da ne da nyinaa yɛ na nkakra nkakra wɔsie sika na wɔn pɛ sɛ wɔn de yɛ biribi wahyɛ wɔn nkuran bi sɛ wo a wofii sɛ nkakra nkakra na wɔresave no wɔanhwɛ a wɔnnya nti wɔyɛ sika no a deɛ ɛda wɔn na na wɔde ayɛ biribi foforɔ nti no aha na ayɛ basaa yɛwei deɛ ɛbɛda wase na ɛɛ yɛfrɛ no sɛn ɛɛ adansie nko ara na mo si anaasɛ mo wɔ ɛɛ bikɔ bi ɛɛ sibi a ɔnokorɛdie ɛteɛ no ɛɛ mo wɔ dwumadie foforɔ a moyɛ ka adansie ho anaasɛ mo deɛ adansie nko ara na mo si. Ɛɛ medase me nua adansie no. yɛ adeɛ a yɛyɛ paa na ɛduru mmerɛ bi a na yɛhu sɛ wowɔ hɔnom a te sɛ ɔfese ha na obi awura ha wahu si esi dan na ɔno nso asi dan no bi bɛ mmom ne ho akyere no nti na adanse ba wakɔyɛ kɔntrata yi deɛ menim sɛ wobɛhu nso bɛni nim ne nim ɔmo a ɔmo tɔɔtɔ dan nti bua me na mentɔn dan yɛbɛyɛ ama wo obi wɔ asase ɛda hɔnom ɔse o oh, eh, adanse ba sɛnea mototɔ nsase sisi dan di yɛ kɔntratafoɔ mo adwuma no no nti me ho akye me pa ara anaasɛ m'asase bi da hɔnom me menyɛɛ m'adwene sɛ o seesei deɛ mɛtumi asi dan wɔ so anaa biribi nti wode ba a yɛbɛboa wo na yɛatɔ ama wo ɛnyɛ ɛyi ɛnkɔfa ɛyi ɛkɔ ɛkɔ kratasɛ agent na wei na asase baako de kɔgya agent bi a ɔno nso de akɔgya nipa bɛɛ 200 Enti na yɛntɔ asase no nwie no, na adeɛ koro a na wodan no nwie no, adeɛ koro a na apɛ sɛ nka wode sika no yɛ koraa no, agentfoɔ agye mu fa. Because agent no wɔn ba a, wɔn akye dropping bɛyɛ three na ɛba. Wow. Obiara bɛgye ne commission. It's not professional, it's not done anywhere. Ahanom sei no, yɛnyɛ saa. Wode brɛ yɛn a, yɛn nko ara, yɛtɔn ma wo wie a, asa. Asa. Simple as that. Because yɛte nnipa ase. ɛna yɛnim sɛdeɛ ahokyerɛ sini teɛ. Enti no, yɛsi dan all right ma amanfoɔ, na mmom sɛ wowɔ agyapadeɛ bi a ɛyɛ dan hɔ asase ne dan a wode bɛgyae a, yɛn nso yɛbɛtumi atɔn ama wo. Anaasɛ even sɛ wopɛ bi atɔ koraa no a, ebia na obi nso de bi abɛgyae a, woba hanom sie a, yɛbɛtumi akyerɛ wo saa. Saa, saa.
Abusua, wei deɛ, eh, eh. Ɛyɛ asɛmpa, ɛyɛ asɛmpa paa, efisɛ ɛtɔ da bi wɔ na wo nso wɔ agyapadeɛ bi a ɛnyɛ sɛ bi ahokyerɛ na aba wo so na mmom dan no a wosi yɛ ne sɛ no wopɛ sɛ wosesɛ mu nti wotɔn na sɛ wode wode wode wode asi foforɔ aha ɛba ne saa na wobɛhu ɛyɛ adanseba a ɔbɛtɔn de ama wo fɛfɛɛfɛ aberɛ a agent sɛm biara mbam na ɛkyena kokyena nko sika no akɔ akɔdi baabi ne adeade Aha deɛ according to Adanseba wɔn nyɛ no saa. Na me nua ɛɛ wei deɛ ɛɛ ɛyɛ dɛn aa nipa bi bɛyɛ hwɛ wɔ kyiri kwan video no kɔtɔ bɛka obi bɛ frɛ na na ana Adanseba wɛn nko ara wakɔ akɔte asɛm dɛ na ade ahyɛ ogu tom yɛ deɛ yɛ deɛ mempɛ ne saa me menyɛ dufo pɛ na Adanseba so obi pɛ wɔ kyiri kwan a ɛhe fa. na ɔnhwehwɛ wo. N'akyiri koraa nso deɛ, me nua bɛrima, ɛnyɛ yera kwan koraa. Ɛso yɛ bo a, woduru ɛso yɛ bo a, wo nso wopɛ Felima Plaza opposite ne flat. Main road no ho pɛɛ, wobɛhu sɛ traffic light, anaasɛ sɛ wofiri, ɛmfa no sɛ Sofo line na ɛba, woduru Total filling station a ɛwɔ ɛso yɛ bo a, wobɛtwa first U-turn. Wotwa first U-turn no ba w'anim bɛɛ two minutes drive a, on your right hand side bohu sɛ abronsan kɛseɛ bi wɔ hɔ Felima Plaza Nyankopɔn adom yɛne yɛwɔ aseɛ no sɛ woba mpo na sɛ woka sɛ woyɛ na wofrɛ yɛ numbers yi mu biara Nyame adom yɛwɔ secretary ahoɔfɛ wɔ hɔ no mu a ɔbɛkyerɛ ɔba bɛfa wo kama kama kama even sɛ mpo baabi a wakɔdu no koraa no ɛso yɛ boa no mpo na wohunu a wode ɛfrɛ yɛ one professional tennis yɛ saa wɔ despatch rider a baabi a wɔ biara wopɛ sɛ woba yɛ office mpo no afrɛ a yɛma despatch rider no ɛde waba wow wow wow nti no yɛyɛ adeɛ bi a yɛmpa adeɛ a ɛbɛ stress nipa no yɛpɛ sɛ wɔyɛ adeɛ no with ease because yɛdwen nipa ho nti anytime bia oh no eh, mepɛ sɛ meba hɔ no mɔ yɛbɛfrɛ obi bakɔ bi ka bɛkekɔ de waba wow free consultation obi wɔ kɔ a na wotumi ba hanom sei Ebia ɔwɔ pɛ bi sɛ osi dan but ahoboa nyɛ ready. Ɔpɛ sɛ onya nimdeɛ bi sɛ oh memfa sika sei nto hɔ, memfa sika sei nto hɔ. Woba a mɛtumi oh I will mɛ mɛ mɛ welcome wo nice, mɛkyerɛ wo yɛ sei yɛ sei yɛ sei. Nyame adom wobɛtumi atɔ anwea yɛ sei kakra kakra ɛbɛboa wo. Obi tumi wura hanom sɛ ɔse oh mepɛ sɛ mesi two bedroom bi o na me menyɛ ne sɛn. makyerɛ wo deɛ sei, pɛ sika wei to hɔ, ɛyɛ kakra kakra, ɛma ayɛ mu hyehye wo. Nipa ne pie no ani agye, wobu akora opie koraa sɛ wasi dan no awie. Wow, Saa wow, pɛpɛ. wow. Abusua, yɛntoa yɛn nkɔmmɔ twetweɛ no so. Na eh, sɛdeɛ wokyerɛ yɛn no, na kyɛ sɛ eh, adanseba wɔ Kumase. Kumase, ɛsu yɛ boa. Ɛsu yɛ boa. Na eh, adanseba, Ɛyɛ akwakoraa sɛ asɛ Kumasi foɔ nko ara na obi bɛ obi adwene bɛyɛ sɛ ei na sɛ adanse ba deɛ ɔba ma Kumasi foɔ anaa because bi yɛ yɛ bɔ odin ya tew nka adanse ba adanse ba na sɛ Kumasi nko ara na wɔyɛ deɛ na sɛ ɛɛ ada people no a wɔwɔ nkuro nkuro ahodoɔ no wɔatwa wɔn abɔ anaa adanse ba. Wowɔ ada place a anaa location bi a ebi obi wɔ baabi foforɔ a ɛnni Kumasi a motumi boa no anaa? Medase me nua bɛma. Um, me no kasa yi koraa no, Nyamboa Friday me na si kwan so kɔ Volta region. Wow.

the la I think last year or so me nya mail bi from Ivory Coast ɔne me ka French me nti French ba na me ne ne communicate French wow. that is the level of adanseba for you wow, wow. me ne ne communicate ya ah, later ɔfrɛ me phone so na me send me sa send before so ɔbɛfrɛ me na me send mail sɛ because na me ne ne chat na na me use French you know, but I don't speak French na ɔse wow ɔne me kasa Ivory Coast ɔde ne plan kyerɛ me Metuu me engineers ma wɔkɔ hwɛɛ ne dan a ebesi na nyinaa yɛka ho asɛm. Nti even Ghana koraa yɛtumi krɔso bɔda. Nti Ghana ha no deɛ sɛ yɛkrɔso bɔda deɛ a ɛne ɛne yɛ yɛayɛ regions ɛhefa ne nti no baabi a Accra deɛ koraa deɛ nka Accra po da bibrebee yɛkɔ ba everywhere nti baabi a wohyɛ wɔ kurom Ghana ha nko ara deɛ wofiri a yɛbɛba ɛna ma ne mmɔ ohu sɛ o oh, Yɛfiri Kumasi na ɛba anaasɛ yɛfiri ha na ɛba nti no, biribi bɛhunahuna wo? Dabi. Sɛdeɛ obi wɔ Kumasi a yɛkyaagye no no, saa pɛpɛɛpɛ na nipa no nso tu kwan a yɛtu, yɛbɛ, yɛnkɔka sɛ yɛfiri akyiri na ɛba, yɛmmɛ calculate yɛn lɔre fare ne adeade, yɛ, yɛnyɛ no saa. Ɛdan no a wode present yɛn no, obi a ɔwɔ Kumasi a, sɛdeɛ nipa korɔ no pɛ no, yɛyɛ maa no no. Saa pɛpɛɛpɛ na yɛduru Accra nso ɛbɛn anaasɛ yɛduru Eastern Region, Volta Region, Central, baabiara yɛbɛyɛ ama wo saa pɛpɛɛpɛ. Ehu biara ni.
Wei deɛ na na kyɛ sɛ ɛyɛ asɛmpa. Wowɔ yɛ friend sɛ Accra, wowɔ Ko, ɛkyɛ sɛ baabi a wowɔ Ghana Volta kora mu duro deɛ a na kyɛ sɛ ɛyɛ asɛmpa. Wei nkɔma wei me nuanom a mowɔ amanɔne. a wɔaba mu abu wɔ abusua, contractors ne wɔn a wɔkeka ka ho, wei adi wo sika, wei ayɛ sei. Adanse ba aba ama yɛn nyinaa. Enti na ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛtumi ɛɛ. Ɛba ha na ɛdɛn biara pɛ sɛ ɔsi biara no, adanse ba a, ɛbɛtumi asi de ama wo. Eh, me nua, wo, wowɔ asɛm bi a bɛtumi aka, wode atwa toɔ de ama yɛ. Medase, medase, meda, medase. Asɛm baako paa na mepɛ sɛ meka kyerɛ atiefoɔ ne Ghana man nyinaa ne obi a ɔwɔ baabiara, ahwɛfoɔ, sɛ, sɛ adanse, woba adanse ba office, ebia. bɛ scout nko ara na woyɛ first person bi a wobɛte asɛm wei wɔ wo tv so sɛ adanse ba si dan ma wɔn a yɛma wo up to six months sɛ fault biara da no ho a ɛyɛ company de ka wow yɛsi dan no ma wie no baako mmienu mmiɛnsa saa six Ei! Sɛ fault bi aba dan no ho a, ɛyɛ company ne ka. Ɛba bɛyɛ ama ɔte sɛ deɛ ɛte pɛpɛpɛ. Nti sɛ yɛyɛ wei a na ɔsɛ sɛ yɛsi dan no a ɛnyɛ agorɔ mu yɛdi because mensi dan sɛ mɛsan bɛba yɛ ho adwuma bio. Nti ink kɔ dan no mu up to six months. The whole Ghana baabi contractor bi a na ɔbɛtumi ama wo saa wama wo kwan na three months. Ei! But ɛnam
ɛnam Yɛɛ no sɛnea yehu yɛyɛ dan no nti no. Yɛwɔ awerɛhyɛmu sɛ wobetumi atena dan no mu over hundred years. Ɛnsɛe da. Dabi.
Because ɛnyɛ ade a wobesi dan na afei ɛbɛyɛ six months.
Yɛde aha furofuro no seesei. Wogyae ma kɔntrakta bi a wotua baabi a na bɛ wɔabalanse. Wogyina wo dan mu paa nso na wɔakyea. Ɛtɔ da bi wɔ hɔ koraa no, ɛ, ɛ, sɛ obi tumi tɔ asase, wei mepɛ sɛ mibisa. Yeah. Obi tumi tɔ asase na asase no si nsuom. Yeah. Wohu sɛ sɛ n'asase ho ayɛ den nti no yɛtumi twa hyɛ n'ani wɔ nsuo mu. Na wɔn a wɔtaa tɔ asase wɔ nsuo mu no, wɔtumi yɛ biribi ma ɛdan no tumi gyina kama. Asase nsuo no mu no, first of all, me I will never recommend a client sɛ ɔntɔ nsuo mu asase. But yɛmfa no sɛ nipa no ayɛ mistake awie, bra danse ba hɔnom. yɛne no bɛturo challenge asase mu nsuo no si esi yɛ even o foundation nko ara koraa no ma ɔhu sɛ obi ba bɛka sɛ ah na wosi aha nim sɛ na yɛ nsuo mu no sɛ an aha na yɛ nsuo mu no yɛsi sɛ o by mistake na sɛ wo nsuo asase no yɛ nsuo asase a yɛbɛsi dan no ama ama yɛbɛsa ɔno koraa deɛ yɛbɛsa ama one year guarantee sɛ baabi balance sei koraa bɛ fa yɛ kɔ court
na sɛ nipa no nso asi dan no awie mhm. ebi a na onim wɔnfa nkɔma kɔntrata papa osi dan no awie na asaase no yɛ nsuom asaase na osi dan no wie no ɛɛ dan no ahyɛ aseɛ ebu efuro ne adeade mo betumi ayɛ biribi de afa saa dan no sɛ ɛba saa na ayɛ na mpɛn pii no kɔntrata na ɛdan biara ne nyina soɔ ɛyɛ foundation wasi dan no awie. wonnim nnoɔma a ɛkɔ mu underground ɛna wɔahu kura mpo no mpanifoɔ sɛ sɛ nsuo tɔe na wɔahu a sɛ wopi abɔnten wɔahu sɛ fam afɔ nti ɛkyerɛ sɛ something pull down nti no sɛ foundation no mpo na wɔahu a na sɛ dan no mu yɛapagya wie na ɛfurofuro deɛ a na sɛ ne papa mu paa deɛ a, ɔsɛ ɔbu dan no nyinaa gu. Ei! Ɛno nti na ɔsɛ ɔba adanse ba hɔ no, na yɛkyerɛ ɔkwan no, yɛkyerɛ asase papa. Wobɛtumi ahu sɛ dan bi ɛsi hɔ tententen kakrakaa, but foundation no. Ahoɔden nim.
Ɛdan so nyinaa gyina foundation, ɛho so na contractors foɔ.

wakɔsua blocks toɔ no ara sɛ wobusa ne shift no wohu ade korɔ wobusa ne hɔte settlement wohu ade korɔ bɛɛ da biara nso wosi wie a na wɔn nipa na move in no sa biribi ɛkɔ so wɔ asase no ase yɛfrɛ no settlement ɛdan ne move ba wohu ɛno na sɛ foundation no anyɛ yie a bonsu wɔ hɔ saa na ɔdan ne krake krake obi wɔ odwen ne dɔ na ne dɔ ne mbie ɛyɛ shifting na kɔ so ɛdan ne foundation no a expose shifting no but ɔsɛ nka naturally shifting ne kɔ so nyinaa no sɛ dan ne foundation stronger a ɛtumi affect shifting no nti obi tumi sɔre bo nsa afei ne sliding window kura obi a akye dendenden akoa no anyɛ daabi nyɛ sɛ ne sliding no anyɛ ne yie bo sɛ ɛnam ho ɛdan nam ho dan ho sɛ bɛkɔ frɛ mesi no aba ɔsɛ ɔma sa Ɛ yi ɛ anwea no nyɛ nyɛ baako na nsuo wɔ mu na ɛyɛ clay ɛnyɛ clay sɛ ɛyɛ clay a adan ti na mɛ dɔɔ no nyinaa ɛkyekyekye ɛkyekyekye it means that shift na expose foundation no ahoɔden nim ɛno nti na ɔsɛ ɔba adanse battery to na construction.
Abusua ɛnɛ deɛ ɛɛ yate nsɛm megye di sɛ wɔn nso no wate nsɛm wɔ w'asom na adanseba eh, sɛ obi pɛ yɛfrɛ sɛ eh, telephone number anaasɛ mobile number bi a eh, eh, yɛfrɛ sɛ wɔbɛfrɛ wo wɔn nso bu a eh, nsɛm no a wate wɔbɛ sɛ wɔbɛbusa eh, sibia no wɔmɛkɔ ansa na waba nti na obi pɛ ebia telephone number a ɛyɛ sɛn.
yɛ telephone number ɛyɛ zero two four four another zero two four zero eight seven maame nsa nsi so biem zero two four four zero two four ɛna zero eight seven ɛna yɛ newly acquired line a ɛyɛ vodafone line ɛno nso yɛ zero five zero. one zero seven ɛna six eight nine one ɔne yɛ new line asesei ɛnkyɛ bia yɛde lines no abɛka ho because lines no mmienu nyina asesei na ana ɛso ayɛ hye kakra ah. nti no wofrɛ lines no mmienu mu biara even yɛwɔ saa wɔ email adanseba 339 construction at gmail dot com Email no ɛyɛ very wo send yɛ a ne reply o wo send yɛ a ne reply o. Ana mo social media handles no so. Facebook nso Adanseba three three nine construction Instagram Adanseba three three nine construction baabiara every social Twitter Adanseba three three nine construction okɔ okɔ Google map one thing about Adanseba construction ne sɛ even wo ba koraa wayera kwan no koraa ɔde bɔ din no wɔ Google map Google map de wobɛba ha. Ɛde wobɛba straight. Ɛnyɛ. okodu kɔkɔwura no na odu na da kɔkɔwura no ama no ɔnyɛ professional ɔna na de bia amanfo bɔ bi dua ana contractors ne nte aseɛ sɛ na deɛ nko a na adaase ba deɛ nko a daabi woba me hɔ nom yɛkɔ yɛ nim yɛwɔ technology world nkɔka sɛ wodu mango dua no ase a no afa ha na wodu ɔde atwa mango no nso yɛ ma ɛnɛ nso yɛyɛ kwan yɛsɛ yɛ kwan a ɛda anim ha koraa yi Wɔn ba bɛgu so. Nti ɛyɛ likely sɛ kɔkɔwura bi yɛ ɔdan siesie bɛtu no. Nti me no for the best ɛna yi no, buroni ba buroni nim kɔkɔwura. Ɛno ara ne sɛ gye type adanse bɔ Google map. Wobie ya a, it will show you my location, me office anim ha nyinaa bɛba. Ɛde wobɛba ha straight. Wokɔ Facebook a, Facebook bɛkyerɛ wo me office, time a mepɔn, every information. Nti saa na ɛteɛ me nua. abusua wei deɛ ɛɛ mo nyinaa mo nsɛm pa yɛbɛda ɛyɛ adanse ba ase pɛɛ yie wɔ adwuma soronko a wɔyɛ de boa ɛyɛ ɛɛ ghanafoɔ ɛne nkankaeɛ ne ɛwɔ aburokyire no abusua yɛ anan yɛ awerɛhosɛm o bɛnante soro mu ayɛ adwuma nsuo tɔ o kɔba na wode sika ba abɛsi busuani so bɛba bɛduru fie na apata kora yɛmbuo bi nsi hɔ maa no ɛyɛ anan yɛ awerɛhosɛm Na mmom adanse ba aba yi deɛ, hɛ, yɛn nyinaa yɛbɛka yɛn akoma ato yɛn yam, yɛn nyinaa yɛn bo atɔ yɛn yam, sesei deɛ yɛanya anidaasoɔ a ɛyɛ adanse ba. Nti abusua, yɛbɛda obi biara ase. Adanse ba, wei deɛ yɛda ase bebree sɛ yɛto yɛn nsa frɛ wo, wogye yɛn so fɛfɛɛfɛ a yɛn nso yɛaba ne wo aba abɛdidi nkɔmmɔ afa adansie ho. Yaya, na ɛtɔ da bi wɔ hɔ a, Ayɛ mo nwura o nipa yɛ birii tiri mo. Ampa but ɛnɛ education kakra a ɔde ama yɛ no me gye di sɛ me ne m'ahwɛfoɔ ne m'atiefoɔ ɔmo sua bibi ɛde atim saa so Twɛdeɛ Ampa Nyankopɔn nhyira wo paa. Ɛna me nso me hyira wo paa me nso me kyerɛ me me da atiefoɔ ahwɛfoɔ nyinaa nso ase ase paa.
Abusua saa pɛpɛɛpɛ. Adanse adanse ba, ɛhɔ ara nie. Wohwɛ awuraba fɛfɛɛ a ɔgyina me nkyɛn a, sɛ woreba adanse ba na woyera kwan a, awuraba fɛfɛɛfɛ yi bɛba bɛfa wo, bɛba bɛhyia wo. Wohwɛ sibi a ne ho ɔfɛ no a, ɛno kyerɛ ɛyɛ adwuma pa ɛne sibi a adanse ba. Wɔn nsa no ɛyɛ fɛ, ɛfiri sɛ biribi a ɛwɔ adanse ba ha biara no atwa yie, ɛyɛ fɛ. Nti abusua. Adanseba ɛna ɛbaeɛ no ɔmo si dan papa ɛdan deɛ ɛɛ mɛnfa wo sika nkɔma kɔntrata ni biara bi mu ana mo a mo aba mo abu ɛwɔ mo abusuafoɔ ɛnsa no abusuani gye sika na afei bɛkɔ akɔ wie akyire no na akɔ akɔda ne boakye bidin no adanseba aba ama obi biara tebusua ebi na esi nkyɛn de akɔnyankopɔn kɔ obi biara.